ليمو قدرت جو اهڙو تحفو آهي جيڪو صحت کان ويندي گهريلو ڪمن ۾ به مدد ڪرڻ جي لاء فائديمند آهي. ليمي جا اهڙا اهڙا استعمال آهن جيڪي اوهان شايد نه ٻڌا هوندا. ليمي کي بهترين قدرتي دوا سمجهيو ويندو آهي. کوڙ ماڻهو اهڙا آهن جيڪي صبح جو ليمو پاڻي پيئڻ پسند ڪن ٿا ته ليمو جسم کي توانائي ڏيڻ سان گڏوگڏ زهريلا مادا خارج ڪري ٿو پر اوهان کي حيراني ٿيندي ته اڳوڻي دور جا ماڻهو ليمي کي سمهڻ واري ڪمري ۾ رکندا هئا. بيڊروم ۾ ليمو رکڻ جا ڪهڙا فائدا ٿي سگهن ٿا؟ ان حوالي سان هڪ تحقيق ۾. ٻڌايو ويو ته ليمو اوجاڳي جو شڪار ماڻهن جي ننڊ بهتر بڻائڻ ۾ مدد ڪري ٿو. ننڊ کان اڳ پنهنجي بستر وٽ هڪ پيالي ۾ ليمو رکڻ اصل ۾ پرسڪون ننڊ ڪرڻ ۾ مدد ڏئي ٿو ۽ اوهان جڏهن صبح سجاڳ ٿيندا ته توانا هوندا. ليمي کي ننڊ جي فائدن لاء استعمال ڪرڻ لاء چئن حصن ۾ ڪٽي هڪ ٿانو ۾ پنهنجي بستر جي ويجهو رکي ڇڏيو. ان کي سڄي رات ڇڏي ڏيو ۽ آرام ڪريو. اهو طريقو نه رڳو ننڊ لاء سٺو آهي پر ان جا ٻيا به فائدا آهن. ليمو هڪ اينٽي سيپٽڪ ۽ اينٽي بيڪٽيريل آهي. ان سان ڪيتريون ئي بيماريون ۽ انفيڪشن. ختم ٿين ٿا. ليمي جي خوشبو سان بيڊ روم ۾ به فرق پوي ٿو. ان سان دٻاء، جسماني ٿڪاوٽ ختم ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي. ليمي جي خوشبو هڏين کي کولڻ ۽ صاف ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿي ۽ انهن ماڻهن جي به مدد ڪري سگهي ٿي جيڪي ساهه جي تڪليف ۾ مبتلا هوندا آهن. هي کنگهه زڪام لاء به مددگار آهي جنهن سان ساهه کڻڻ ۾ سولائي ٿيندي آهي. ليمو اوهان جي ڪمري ۾ هوا جي معيار کي بهتر بڻائڻ لاء به مددگار آهي. رات جي وقت هڪ ليمو مڇرن يا ٻين جيتن کي ڀڄائڻ ۾ به مدد ڪري سگهي ٿو. جڏهن ته موسمي الرجي جي مسئلن جو بيڪار ماڻهو به ڪمري ۾ ليمو رکي آرام ڪري سگهن ٿا. هن سان بيڊروم ۾ ٿيندڙ بوء به ختم ٿي سگهي ٿي. اوهان ليمي کي کائي به سگهو ٿا. ليمي سان ٻوڙائپ خلاف مزاحمت ٿئي ٿي. هن ۾ ڪيترائي وٽامنز ۽ معدنيات شامل آهن. ليمو پيرن جي سوڄ کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪري ٿو. هي رت صاف ڪري ٿو ۽ رت جي خرابي ۾ مبتلا ماڻهن لاء مددگار آهي. چهري تي موهيڙن يا چٽن کي ختم ڪرڻ لاء به ليمو کائي سگهجي ٿو.